Wann een zwëschenduerch wëll d'Kamera futti schloen, falls een eppes Béises seet, da kann een dat elo duerchaus maachen. Ech erëffnen da mol heimadder offiziell eis Parteileedung. Musse mer d'Vertrieder nach eng Kéier opzielen? Nee. Ok, gutt. Ech ginn einfach mol op den Top 1 driwwer, Aktivitéitsrapporten. De Sven Clement war um Nationale Feierdag, huet Administratives erleedegt, huet sech an der PPEU bedeelegt an un diversen Events deelgeholl. Den Andy Maul huet seng üblech lafend administrativ Aarbechten an d'Post erleedegt. De Flëpp war Bei de feierlechen Zelebratioune vun de Grand-Ducs hire Gebuertsdag mam Fakelzuch an uschléissenden Untronk derbäi an en huet eng nohalteg Präsenz op der offizieller Ouverture vun der Agro-Foire mat den Nordpiraten gemeet. Nohalteg, well en net méi mat senge Panzer dohinner fiert. Ginn Iech Är Bilaang dofir. Ech hu schonn offiziell Protest agemellt géint d'Wahl vum Här President. Datt ass dat wéi et do steet. Ass dat.
Meng Wéinegkeet huet ebenfalls mat Präsenz op der offizieller Ouverture vun der Agrofoire geglänzt an d'Preparatioun an d'Organisatioun vum leschten Diskussiounsowend gemaach. De Ben Boelejung huet och Saache gemaach, mee de Claude Meisch war erageschriwwen an de René huet sech mam Malt ausernee gesat.
Gutt, ech ginn direkt op den Topic zwee eriwwer, deen do intituléiert ass mat Gay Mat. an als Beschreiwung vun Annie!
Vue datt d'Annie am Moment en äusserst beschäftegte Mënsch ass, kann ech dat duerchaus verzeien, datt en do nach ee drageschriwwen huet. Dat ass awer de Grond, firwat e beschäftegt ass.
Jo. Et sief erwäänt, datt dëse Weekend Gay Mat ass, datt mir de Samsden e Stand do hunn an ëmmer nach no. fäege Leit ze sichen, déi op deem Stand eng Hand mat upake kënnen, d'Populatioun uschwätze kënnen, Kondomer verdeelen, eng Staang festhalen.
Ech
wëll dech nëmmen informéiert hunn, datt ech d'lescht Joer scho fräiwëlleg Staang festgehalen hunn.

Se si motivéiert, se tapen fräi, se maache fräi Béier. Dat ass mäin Involvement bis elo dozou. Also ech gi vis-à-vis vun der adr, déi fräie Schantes ausgëtt, mir si méi no beim Bierger, mir verschenke Béier.
Richteg. An dann och wesentlech méi käschteneffizient. Ech proposéieren, beim nächsten Punkt iwwerzegoen, souwährend keng weider Remarken heizou gëtt. Ech hunn notéiert, datt mer intern eng kleng Mail beziéungsweise en internen Opruff, ech kann déi Mail iwwerhuelen, dat ass kee Problem. Ech froe just net, ob mir eng.
Esou.

Dobäi muss een elegant ugedoen a wäiss sinn, domat ee säin eegenen Dësch, deng eege Spill matbréngen an däin eegent Iessen, an och eegen Napkins an China matbréngen, an do sech alles selwer matbréngen.

Mee wierklech déi Zéil, déi eis Kärwielerschafft u sech sollt duerstellen. Dee wär net schlecht, wann e puer Leit, déi wéilten an nächster Zäit gewielt ginn, och do géife participéieren. Ech weess, datt ëmmer ganz vill Leit vun Esch kommen. Ech weess, datt ganz vill Leit vun Ettelbréck kommen. Ech weess, datt ganz vill Leit aus der Stad, net obvious, déi do sinn. Also plus minus aus dem ganze Land.

Bon, ech hunn op alle Fall mol notéiert, datt eng intern Mail vu mir erausgeschéckt gëtt, fir dozou ze animéieren, do matzemaachen.
Gären. Also, ech sinn egal wéi do, soit bin ich aus Clermont-Weiher, well do hu sech schonn e puer Leit ugemellt, datt se Interessi hätten.

Bewosst eraus kopéiert, well dat hu se jo net wësse wéi mer et weider ginn, ech hu meng E-Mail zur Press, ech maache grad meng Kont op, stopp. Giff da proposéieren op d'Top 4 eriwwer ze schwanken, déi do inspiréiert ass, Websäit. Nodeems den Design esou wäit fäerdeg ass, solle mer e Stagiär sichen fir dat a Musek ëmzesetzen, respektiv een deen nach e Vakanzjob sicht?

Et ass illusoresch ze hoffen, datt de René oder ech an absehbarer Zäit d'Ressourcen hu fir dat ze maachen. Ech hunn an der Lescht ganz, ganz gutt Erfahrunge mat Stagiairë gemaach. Mir hunn, mengen ech, wat d'Compta do ubelaangt, och schonn mat de Banken gutt Erfahrunge mat Stagiairë gemaach. Well si laachen, ganz éierlech, wa mer dat professionell un eng Agence ginn, dass se 10 bis 15 Mille ass, mir hu elo e Grafiker, deen et gemaach huet, elo brauche mer en, deen et tatsächlech am HTML-Code an der WordPress ëmsetzt. Ech hat jo ee vu menge Stagiairen offréiert, mee déi si bis Anu, dat ass mol ausgelaascht. Dat ass, ech géif awer gären nach zwee, dräi Stagiairen huelen, wann ech nach iergendwou Plaz hätt. Dat hunn ech och net onbedéngt. Dat heescht, jo,
ech hätt Plaz fir deen doen ënnerzebréngen, dat wär net de Problem, mee ech muss ufänken,

Ne? An ech denken, wa mer ee Student géifen e Mount drop setzen, dat ze maachen, datt mer dann e fäerdege WordPress-Theme hätten, wann dee 40 Stonnen d'Woch dru schafft. A wann et och nëmme 35 efficace dru schafft, wat méi realistesch ass, elo mam Aaron. Mat Nummere kann een nëmmen esou vill Stonne kënnen, dat vill maachen. Also domadder, ech schätzen den Opwand fir fir et ze schneiden an an an html ëmzesetzen op eng Woch an op zwou Woche fir de ganze Spaass dann an an Code ëmzesetzen a mat WordPress Integratioun an dat falls do natierlech een ee kennt deen zoufälleg grad e Vakanzenjob sicht an deen zoufälleg Informatik studéiert, en ass wëllkomm.

Gutt, jo, wou, wann s du net vill Plaz hues, dann ass et vläicht besser hei, wann. An e Computer. Worst case, wann de gudde Jong keen eegene Laptop matbréngt, da kënnt e Laptop vun hei.

dat esou ausgesäit wéi et gemaach gëtt, an eppes gemaach hunn, dann kann en déi richteg Modullen zesumme sichen, datt et geet. Mee éischt Prioritéit ass, datt mer de Visuel hunn, well d'Fonctioun hu mer jo zum gréissten Deel schonn derhannert.

Soe elo mol graceful degradation jo, mee de ganze Menü wäert net a senger Pracht. Dofir kommen all d'Linken an de Footer, dass de kanns dech duerchnavigéieren, mee ouni JavaScript wäers de. Wéi gesot, et ass net fir jiddereen.

Géif Der virschloen, ënner déi Beemer ze goen, wéi Der sech dat dote scho sou agedun hunn? D'Thema vum administrative Posten, wou sech leider erginn huet, datt d'Madame, déi mer zréckbehalen haten, sech leider. An déi eenzeg nach viabel Kandidatin. Jo, dat sief dobäigefüügt, net wëll hei schaffen. Stellt sech d'Fro, wéi mer do solle virugoen. Muss ee soen, den Andy an ech hunn och e bëssen de Ball gedroppt. Mir hate méi oft missten do Feedback sammelen bei enger Madamm, déi eréischt zwee Méint no hirem Astellungsgespréich sollt ufänken. Dat ass ëmmer e bëssen tricky. Bon, mir hätten, wa mer do all Woch eis gemellt hätten an an dru bliwwe wären, wäre mer warscheinlech mat Zäit gewuer ginn, datt se datt se nach bis Enn dejeufréiert kritt hätt. Esou krute mer eben elo, dräi Wochen nodeem mir hir eis d'Propos vum Kontrakt geschéckt haten a gesot kruten, jo, dat ass graff ok, krute mer elo de Mail, nee, mir hu schonn eppes Besseres.

Awer ech kennen, ech kennen do een, bon, deen ass elo net méi am Alter vum Student, also deen ass ëm déi 50, mee deen huet seng Plaz verluer gehat wéinst gesondheetleche Problemer mam Knéi. Deen huet, de Moment huet en eng Indemnité d'attente an deen ass interesséiert awer erëm schaffen ze goen an e kann leider net vill Plazen unhuelen, well e riskéiert dann deem doduerch nämlech seng Indemnité d'attente definitiv ze verléieren, virun allem wa mir d'Plaz net kënne laangfristeg garantéieren. Mee wat awer wonnerbar passt, dat ass, datt et heiten eng Plaz à mi-temps ass, well do geet et, mee sous condition, datt een déi Plaz kéint och als mi-temps thérapeutique duerchgoe loosse, wann do eng Méiglechkeet ass. Bon, hie muss muer nach eng Kéier mat der Adam schwätzen, fir ze wëssen, op wat en sech kann aloossen. Wa mir dat mussen als mi-temps thérapeutique

verschidde Saache wéi Deplacementer an d'Ausland, wou d'Kontrakt mussen ofschléissen. Domadder kann ech ganz gutt liewen. Ech brauch een, deen hei um Telefon opiert
an deen E-Maile verschéckt. Also essentiellement, dat ass e, sorry, eis Aufgab ass kloer E-Maile schreiwen, telefonéieren, Lëschte maachen, Bureautique. Also wann e spezielle Stull brauch, kritt en e spezielle Stull.

Dat ass ganz einfach, wann de Staat dee Wee weist. Soulaang den Dokter deem net iergendwann seet, du bass erëm fäeg fir Vollzäit ze schaffen, geschitt deem näischt. Et ass just, wa säin Knéi op magesch Aart a Weis erëm gesond géif ginn, datt den Dokter kéint soen, ok, dee muss warscheinlech all 6 Méint bei den Dokter, fir dat validéiert ze kréien. A wann de Knéi erëm géif.

Jo, dann Top 6. Top 6.
Integratiounsfussballtournoi. De Ben, de Gerry, d'Christine an de Sven Clement spillen de 17.7. op engem Integratiounsfussballtournoi mat e puer Flüchtlingen zesumme Fussball. Dat Ganzt ass zu Steesel. Participatioun kascht 30 Euro. Stëmmt Partei dëser Ausgab zou.

Top 7 bis fir Säitepunkt. Jo, kommen. Diskussiounsowend zur Zukunft vun der Partei. Et gouf beim Uschluss vun der leschter Diskussiounsronn zum Gemengewalkampf proposéiert fir am Juli en aneren Thema dertëscht ze setzen, vue datt munch een an der Vakanz wäert sinn. Dobei ass ënnert anerem d'Idee opkomm fir en Diskussiounsowend zur Partei selwer ze maachen, wou Ideeë gesammelt an diskutéiert kéinte ginn. Als Datum wier de 25 Juli ugesat. Wéi sti mir dozou?
Diskutéieren ass ëmmer gutt. Ech mengen, a mengen Aen zouleef, ech weess net, ob ech den 25 Juli selwer.

Ech géif als immense Support empfannen, wär et wann Der géifen bei esou engem Diskussiounsowend och als Output kréien, ween ass eis Zilwielerschaft, wou lafen déi ronderëm, wéi eng Medie kucken déi an wéi positionéiere mer eis e bësse méi Méi metaphysesch wéi dës dat. Déi grouss Linnen, net wëlle mer an Zukunft fënnef Bezierker oder wëlle mer an Zukunft. Mee zum Beispill kënne mer et riskéieren, ee virun de Kapp ze stoussen, wa mer doduerch eraner Leit méi vun eis iwwerzeegt hunn. Ginn et vläicht Leit, déi mer mussen iwwerzeegen? Ginn et vläicht Pisten, déi mer kënnen agoen, och wa se vläicht um éischte Bléck onpopulär sinn, mee déi awer eis Zilwielerschafft géifen immens gutt erreechen, zousätzlech zu den europapoliteschen Aussoen, zu Aussoen zum Thema
Populismus, insgesamt, insgesamt och selwer populistesch sinn. Ech mengen, dat muss ee sech einfach.

Ech mengen, déi verwaltungsfru Saachen, do si mer haut relativ gutt opgestallt. An ech géif do och probéieren, perséinlech ze verhënneren, déi grouss Strukturdiskussioune bis 2020 kleng ze halen an net driwwer ze diskutéieren, wéi gi mer eis Strukturen ëmbauen. Dat, denken ech, wäert eis eng Motivatioun ginn. Dat war mol d'Iddi, wéi ech et proposéiert hat.
Mam Titel bass de also averstanen?
Geleeënheeten a Perspektive fir d'Piratepartei. Ech hunn notéiert, Geleeënheeten a Perspektive fir d'Piratepartei soll abseits vum Strukturfragen Impulse zur Politik setzen.

Wéi eng Struktur brauche mer? Wéi mer eis organiséieren, ob mer mer gewarnt hunn, wéi héich der Abrëll sinn, etc. Och net wat wéi mer elo änneren un de Strukturen, déi mer hunn, well och dat ass, mengen ech, en Thema, wat absolut justifiabel ass, fir ze diskutéieren. Ech denken awer, datt dat a eng méi grouss Participatioun brauch an och e méi laange Virlaf brauch.

weiderhin moderéieren. Jo, jo, jo, jo, jo, natierlech. Ech hunn och gesot, ech hale mech do e bëssen eraus. Ech hunn do haut iwwerens e schéinen, e schéine Powerpoint dozou gesinn, deen ech Iech elo awer net virenthale wëll. Et ass net schlëmm, wann de Stream dat matkritt. Ech hunn do hei e schéine Powerpoint zum Thema. Politik a vun enger Consultant, mat där ech schonn e puer Mol eppes ze dinn hat. Et huet e Verglach gezunn zwëschen Political Campaigning West versus East. Also et war souwuel an der Ukrain schonn aktiv wéi och an den USA. Dat heescht, et huet e Schéine Background, dee souwuel vun engem Multiparteiesystem mat oppene Lëschte bis hin zu engem Zwee-Parteiesystem mat engem staarke presidentiellen Touch méi oder manner alles scho gemaach huet. Also et war ënnert anerem schonn an der Ukrain, Georgien, Belarus, Russia, Moldau, Albanien, Kosovo, Serbien. Mee och Schweden, Finnland, Spuenien, Niederlanden, also sou enke kuerz, sou enke alles gesinn, huet eppes Schéines gesot. Ech wann ech elo de Slide erëmfannen.

Ass interessant, datt hatt dat vill méi Wurst definéiert wéi dat, wat mir et ëmmer definéiert hunn, Seek to contact voters and citizens directly through town meetings, canvassing, rallies and or direct communication approaches. Dat heescht net nëmme loosse participéieren, mee och schwätze einfach nëmme mat hinnen. Datt dat deelweis schonn duergeet. An dann de Prozess ass u sech Mathematik an séich, ze kucken, wéi vill Stëmme brauche mer, fir eist Zil ze erreechen. Dann ze kucken, wou déi Stëmme kënnen hierkommen, an dann déi Leit dovun ze iwwerzeegen, eis ze wielen. An do ass eben dat Interessant dobäi, dass de an What is a message? et ebe seet, dass de däi Message ass net deng Catchline, deng, du ass net, iwwert eis, dat ass net e Slogan, dat ass net fir jiddwereen, dat ass net eng Lëscht vu wat mer maachen, wa mer gewielt ginn, dat ass net de Message. De Message ass net, mir maache Grondakommes, de Message ass net, mir reboote Lëtzebuerg. Dat ass eis Catchline, dat ass eis Issues, dat ass eis Thematik. Är Message ass spezifesch fir deng Zilgrupp, en ass iwwer deng Zilgrupp natiierlech an en erkläert firwat si grad fir eis wielen soll an ass kuerz. Dat heescht, dat ass net en gudde Message, Äntwert u sech.

Do war den We immens wichteg, den Mir, net den I can, mee, an doraus hu se deklinéiert, African Americans for Obama, Nurses for Obama, Women for Obama, LGBTQ for Obama, déi ganz Deklinatioun a Sous-Gruppen. An dat ass, meng ech, eppes, wou mer kënnen eis d'Fro stellen, Wee kënne mer erreechen? Wéi kënne mer se erreechen? Wou kënne mer se erreechen?

Ech géif dann op den Top 3, Top 8 eriwwer goen, deen e méi informativen, eng méi informativ Natur iwwerhëlt. Zur Info, den 17.7 maachen d'Ostpiraten eng Pizza Buff zu Wecker beim Giorgio. Jiddereen ass natierlech wëllkomm, mir bezuelen aus der Keess no enger entspriechender Spend vum Gaascht.